Rembiapópe ha vaina kay'uhápe purahéi. Jagueroguata vaina de lunes a vierne de cuatro de la mañana hasta las cinco y, eh, y media peveína ko'ág̃a ñande rembiapo ajapa durante un mes upéiko jahata ese hasta la seis otra vez nuevamente. Bueno, maitei rory tapichakuérape jetopáma japesakápe añetenduhárape imágina. Aténta menembenáko ore roagradesia Tupã Ñandejárape japatetia'e kyre'ỹ ome ore roĩmi hag̃ua che jeve nendive, ome'ẽ jey ñande la tiémpo imi ajépa la ñakomparti hag̃ua che roñondive'ekuérahina ñane rembiapo ha'éva kay'uhápe purahéi. Jajapo tĩi páusa kási kínse diakuéra ajépa jejohechaka'u. Ha upéiko ha'e ome'ẽko la tiémpo che, che ko la sínko imédiaygui la ajeokupa imi, ome'ẽimi che ratiémpo jey ha upehareko ñaime oñondivekájeývo ko ñane rembiapópe ha oĩna kai'uhápe purahéi. Jagueroguata vaína jepa de lúnes a viérnes de cinco de la mañana, péicha ja'éina jepa cuatro de la mañana guive hásta las cinco y médiape oñemitãjeýva. Maitei rory tapichakuérape jetopáma kuña ñohetúmapa péina pepu'ãma pio. Día lunes, día lunes 28 de noviembre del año 2022, va nuestro saludo, maite irory tapichakuéra ikumpleaños otyguahẽva g̃uarã jepa. Sí, pues. Añemitýma oñondive ñembokatu hag̃uáicha tembiapo, katu tapichakuéra ñañohenóima, mamoite, oĩva ñañohendu hína. Apenas ko ore rome'ãgui jevetéjepa Tupã Ñandejára ome'ẽ ore tesã, ikyre'ỹ, tetia'e. Ikatu hag̃ua che java ñaime oñondivekáhina ko ñane rembiapópe ha'éva kay'uhápe purahéi jakay'úmahina. Jepe jepe ñande ára pytu hakuetemíhina veintidós grádo he'i ñandéve. Ajeporãko jajesarekomi mba'épa he'i ñandéve ñande pronóstiko ajépa ha upéngo ja mbosako'ive hag̃ua purahéi. Ñande runguápe ñaahenduka ha opurahína. Ojatopáma japesakamína ángeles kuéra, oimína ñande rungua segurida ha mba'apohára kuéra ñarondega'i ndemainéke ai ijeva la ikargo ajépa umi segurida kuéra ja'ope ja guata ma'e heko pytu'uguái. He'i ñandéve ñande pronóstico del tiempo, lluvia con tormenta eléctrica, moderado a fuerte ráfaga de viento.

Departamento afectado norte y centro de Alto Paraná, este de Caninteyu. Kuehe jepa overa og̃uahẽ la tormenta seca-gui pe la diekuéragui, péro ndaha'éi la tándoa jepa.

He'i ñandéve cálido caluroso, cielo mayormente nublado, viento variable. La mínima de 20, la máxima 32. Pe ya he'i ñandéve la ñande dirección de meteorología. Néi, ha iporã oicha ña moñeporoty piapo kyre'ỹ pavépe, oimene ko katu tei jave jetopáma japysaka pe tenduharina. Katu jajuhecha a través de canal de YouTube Radio Popular Carindeyy 95.5 en YouTube. Pepéta pichakuéra ikatu jenderesa ñane rendu avei. Bueno, ha oreko rembykyeta ñegatu ja romoñepyrũ sununu mava ñahendu kyre'ỹ mava ñane rembiapo ha jakay'u ñominéko tapichakuéra mba'apohára ojeñepyrũma oñembosako'i avei. Pu'ã voimi hikuái oiko okýta omba'e he'i. Ha ñamombe'uha che tapichakuérape vamos a estar esperando un aguacerazo nomás. Aguacero'ína rekatu rog̃uahẽ, nog̃uahẽmo'ãi la más hína cien por ciento todavía.

Bueno, ko'ágatu ñane renóita ñane'uha, ko'ágatu ñane renói, creo que ya opu'ãva ñane re'uháina. Etia'éhina. Bueno. Ñane mbyryñeháina al 85 95 95 88 pe hogatu ñañohenói. Ñetemo inhabilitadoina ñande línea de la radio jepa.

Umi kyre'ỹkuete ñahenduvéne jepa. Sípe. Ha oiko ko la oĩmi ñapu'ã ko'ag̃a ha ko temípe ko'ína ha jaikumbýma chupe karai jepa. Ha ko tren mbove jey. Sípe. Hína la calor calorcito ha jepa. Añanderuguája opu'ãma kai'u hína ohendu tembiapo hína. Oiméne pe ikorredórgui, pe isálagui, omoĩ umi hi'a áire, osea aty upe áire livrete, péro mitã pe yvyragui okay'úgui nohendu tembiapo, ha'éva kay'uhápe purahéi. Ñañohene yvy, ñañeme'ẽ kyre'ỹ chupekuéra, upéicha niko ore orekyre'ỹta avei, orekyre'ỹvéta jepi káda pyhareve ñañohenóiramo. Ñañohenduháina ñamombe'u chupekuéra, osea aty ñamensahea, jaskrivi ajépa el ocho cinco.

Jaiméma ko'ápe che chetapỹi kuaahy'ã rogaguýpe ja aiméma hína corredor-pe oĩmbaiteve mañana ka'agaku porã jepiguáichante pyhareve amo ha aime vy'ápe aime vy'ápe porque chepo'e porã cheguápo che'esãi ha jaikuaa aháichake ñane mamaguasu tupãsy ka'akupe novenario-ko Eteia oko'ẽ oiviya oĩtama vai hína jepyrũme ha. Eteia igue guie ella oñepyrũtama hese Luis. Heta mba'e ñehendúta upépe hína tapichakuéra, heta mba'e ñehendúta hína karai pa'i, karai oikokuéra omyasãi hína ko situasiõ jagueraha ára jeko ñane retãme ha opaite henda ovyai la jepy'apy del pueblo pérango ha'ekuéra heta oñomongeta tape ári hína hasta el ocho de diciembre. Ha che salúdo añe'ẽ enteroguete oĩmava hína tapichakuéra, oĩ mba'apohára opu'ãma ha oĩ ko mba'apohára ne'ĩva oñeno hína pe plája ko Petrol Café Luz-pe, por ehémplo, oĩ Silvio Chaparro, oĩ hína El Seguridad Rey Velázquez, Moĩmbaite hikuái hína ha itujo'a hikuái ma avei hína ha kuaa mba'apópe jeje cuando kéje hína ha entonces chupekuéra g̃uarã peteĩmaiteimi avei ha de paso aingo amomaiteisemi hína ña Teresa Gualluán oĩva Mburukujápe og̃uahẽ pe semana ohasa akópe che momaiteimíkuri che sapỹi kuaa'ỹ'ãme ha ogueromandu'a che rehe jopoimíkuri ha oimandu'a voi chékuri ha og̃uahẽtaha hína Ha péina ja oñekumplíma la ipromésa la he'iákue añetehákue semánape, oúkuri che rógape, che omomaiteimívo ñasẽ hagua ñu'ã nde Mburukuja. Ha ifamillakuéra, principalmente a Irma Graciélape, oñemaiteimi avei. Ha. Péva ha'e hína kuri Abel og̃uahẽ hikuái año og̃uahẽ che chemomaiteimi ha ha'éko yma oguakueguápe aju amoitépe og̃uahẽ akoreti mitãmi peteĩ ndiaguápe ojapóma moĩ hiséi hijete año atrás hína upe hague aje ha péina ko ára ahasa akue pe semana-pe og̃uahẽmi jey chemomaiteimi kuri ñane amiga Teresa Joan ha ág̃a jatopáramo upérupi Opurahéiva hína dúo vae rróha, péa klavél pytãite. Péa ha'e la purahéi preferido oguereko ñane amíga ohenduséva avei hína. Che aikuaa hína upéva la músika ha'e outaiteíha chupe ha iporãva'ekue purahéi aje. Ha entónse che resa guaju, che ojopy, che añuã ndéve ko'ã pe ko puru guaty itorikativa populóso vário idukiágui ha ogueru che kuirambokaja ku'i opa jave chehegui.

Óga ra'ỹa Cholore ha Cholore ai oho vy'ami oky Paraguaýre a la Asociación de Jubilados del Paraguay ojapo peteĩ despedida del año tĩ encuentro de fin de año ha iporãiténgo he'i chéve kuri heta ohovagua vy'a tapichakuéra ohóva pe kuaa violado avei ha ojuechami péako la iñimportante avérla jaháipe ajo colega de trabajo oñemívo peteĩ ñofamilia avei. Upeichaite Luis, upechaiteói. Eh, los ex colegas, los jubilados, después de muchos años, muchos tiempos, a lo mejor ndojueichavei hikuáigui ha oho ojotopa mi hikuái ojotopa ojokuaa la oikovemíva kotei aja porque oĩma aiko na hekove jeýma aja pytypeguakuéra che aikuaápe oĩ oĩhina ha entonces ko en diferentes lugares oime'ã iupeicha aja noĩmba'avéima hikuái aiko ymaguaréicha péro la oĩmívaiti la oikovemívaiti Siémpre oho ojosopa hikuãiha ipresidentakuéra ko ha'e hína Rosa Bella Cáceres, pévango pe kuñakarai ojepreparái hína pára senadóra de la nasión, oñekandidatáta he'i kuri ápe ñeñéramo guare ko Choloe róga peve. Tara'i ha'e la py'apegua, péro ohecha la nesesida la siémpre la oĩ la ñemboyképe la isektorkuéra, aje la funsionarios públicos, jubilados ha antigos. Ha avei ohecha hína la adulto mayor necesidad ha la ore persona con capacidades diferentes, discapacidad, ohecha vai ha'e upéva. Ha entonces-nko umi a'a ha'e he'i kuri oñecompromete hague karai Santi Peña-pe ha ome'ẽ chupe la opción cuarenta la y lista-rã ha upévape ojeprepara hína ha'e a'i katu haguéicha. Chekuehe ha'e haguéicha kuri. Cada uno, cada sector-gua por lo menos omoĩ ala oñovairõva hese la irepresentante ani, porque pe Angola hetama la ojelucha ha siempre aveiño che amigo jubilado-kuéra ha docente altivo, siempre oguereko tropiezo vai tapichakuéra político-ndi aje. Entonces ko'ág̃a pe aja oĩ aĩ hína pe ápe oportunidad-mi aje ha che maiteĩmi jey jey jaterecha guajúpe ha me'ẽ che tĩ agradecimiento, fuerte abrazo.

Ñahandukata ñaneirũhápe la misa avei hína. Ha'ekuérango ojeguerekóma hína 55 minuto la 4 pyhare ary ñanduvéna purahéi ñemboyke ñengatu jakay'u hína. Ñamokyre'ỹ ñaneirũha jetopaha ñande jajapysaka pe katu la ñane amiga ña Teresa ñane nóia ahí omensajea jepa. Ñane línea ha'e ahorita hoy la 085 95 95 88

Bueno, pues ya ya gente uh, ya Juan, ya me llamo saco y ya gente de po. Hasta te pilla cura gente de no mujer, te pilla cura mujer ahí audio al 85 95 95 88 Rubiña, no vino para la gente audio. Buen día, Belja. Maimave, oña ya kusaka pe yande pukuere pe uache maite irori avei. Ha Peteĩ saludo especial Luisbe g̃uarã avei voi ha'e opu'ã ha okai'úmane avei hína ha peteĩ pojopy mbarete añoakakuaa Luispe g̃uarã avei hína porque ha'éngo peteĩ gran folclorista avei hína. Ahendusemi pe igravasionkue hína pe Mi Pasionaria ahayhuetemípe purahéi pórke ipukyre'ỹ hína. Ha voietemi avei apu'ãkuri este día ame'ẽ grásia Tupã Ñandejárape ome'ẽ hague che kyre'ỹ ha tepia'e. Ha igústo ñahendu ñanemba'e teéa hína Abel ha. Enterovia ko'ápe la familia rokay'upaitéma oĩ ore hína ja rojesako'íma tembiaporã jave roho hag̃uáicha hína ha siémpre niko nde orekomplase la ore pedidomíme ha upéichango ore rovy'a avei hína ha ahenduse upévape purahéi hína ha che maitei enterovete avoi opu'ã ápe ha ohendúva pe g̃uarã ñane programación-pe Abel ha Aseíta ahendu la ñande músika paraguáya kómo de siémpre, che ahayhuetei pe ñane mba'etépe, andovaléi ñamboyke hína. Ha grásiamante Luípe jey una ves más la che imandu'ami haguére cherehe avei che apresiaitei chupe ha vokóinte roho jey tape che ahai rovisitami oĩ chupe hína ha Desde ya muchísima gracia Abel siempre orekomplase haguére ore pedidomíme ha peteĩ pojopy añoakakuaa ndéve g̃uarã Tupã hesy tomo'ẽnte pe tesãi avei pe rregalo iporãitéva upéva. Néi aguyjénte ña Teresa, péicha ña Teresa ñanerendu ñahao.

Apenas ko toka jey nde ha ñeime jey. Ñanangiru Aldo noguahẽi ha he'i ikatu mo'ãi he'i ñande ha upehare ko ñande jejapo jey mante ajapa ñambyke la ate'ỹ ñakambia kyre'ỹ reve ha ñeimiu ñandiekuaa ñembokatu ñane rembiapo. Néi, jaguerekóma 5 7 minuto ja henduve napurahéi he'i ñandeve mi pasionaria ndaha'ete oikua pañuãipa ja jaguerekoitéma jajokuáitema yvytupe pa'apỹre oñemoguahẽma ñanangiru

Viérnesvio ñane angirũ Adalberto Marecos hi'ára gotyg̃uahẽkuri ahesákuri ikumpleáño ha maitei rory mante nde angirũ neñeimíkuri la rrádio punguae. Ha péina ko'ág̃a romomaitei ropillákuri la nde kumpleáño hague. Sýpe, ñane maitei entónse ñane angirũ Adalbértope guahãko siémpre ohendu ñane rembiapo Adalberto Marecos. Ha siémpre ohendu la tembiapo ha'evakái'uhápe purahéi. Ha ohasa'ajami ápe ko ijareko hína la hi'ára ñamarka oĩ nagui hi'ára otu'ãhẽ kuri ñande angirũ katupyry ajépa, ñande angirũ el 26 de noviembre, el 26 ko sería eh sábado, pe sábado hi'ára otu'ãhẽ ñande angirũ kuri ñande maitei ñande angirũ Adalberto Marecos peguarã.

Oheẽ la mensaje ha itáta Alberto ha'e atentamente fiel oyente de programa. Reitero ry nde angirũ. Buenos días, muchas gracias por el saludo, dice ñandeve ñane angirũ Adalberto Mareco. Ohendu la tembiapoina. Otro mensaje más ha'eve ñandeve va'éko he'i buenos días Abel ape akay'u ajepysaka hína nderehe dice. Che ha'e Rubén Fortuna guive.

Tatápe guái. A veces omba'asa che no mitã gracia, ha'énte ndaikuaáiva la ka'aguy mba'echagua péina. Ha upéinte ko ko'ág̃agui jakambiáma avei. Ha jadaptámante avei la sistema pyahu reve. Bvuéno. Ha iporãvéina ajépa ha ñamohu'ã'íntema ñande rembiapo ha jaguerekóta visita hag̃aiténtema oĩna avei mitãrusukuéra oñenevisitárã desde Luque.

Mba'éichapa ou hína ikaijepa ko ñande siuda kuru guastýpe? Mba'e trabajo ou mbokatu hína jepa? Ha a partir de hoy la ñane música de fondo lleva Virgen de Caacupe, imagínate, ñane, ñane música de fondo, imagina. Y pru, imagíname, gato.

Bueno, eh, 5 de la mañana, 25 minutos, ya jaite, jese, creen, el año de polka, na, como se llama, vamos a joñar en po, pero ya mamá y mira, a ver, ya huele, coge la grata visita, ya por tanto, te soy con la jera, muy pa, uh, allí pa, maite pa primero, ya presentada, había grabata, y na, ya, yo, cata, ya ni nunca, ahí. Ñanerendu ha ñande resavéna a través de las redes sociales, estamos transmitiendo a través de canal de YouTube Radio Popular Canindeju 95.5. Pe'apo ñanderesa ñanerendu ñanderuhágui. Maitei'mi mitã rusu katu guive voi tekove ñembosako'i aveju peẽ ko ka'i otereréva otereréva hína heẽ. Maitei rory peẽme guarã.

Bueno, pues opaitéma ñande hora ajapa ha ñahendúma che vokóina mba'épa ojapo ñande ciudad de Kuruguatýva jeva. Espero que napéicha opaite con la ñande hora. Hasta aquí nuestro encuentro, jopytáma ñande rendague con otra programación y nosotros volvemos el día de mañana a partir de las 5